Eirth Queer ydy grŵp o ffrindiau sy'n dod at ei gilydd i chwarae pêl-rwyd. Da ni yn dod o amgylch um, Gogledd Cymru. Mae yna rhain dod o Pwllheli, rhain dod o Llanddeuniolen, rhain dod o Boded, ym mhob man. Da ni'n dim o dan 15, ond mae rhai yn 13, mae rhai 14. Da ni jyst yn mix mawr. Rydym wedi cael llawer o lwyddiant dros y flynyddoedd, er enghraifft, blwyddyn diwethaf gafon ni ail yn Twrnament Clwb Champs, cafon ni gyntaf yng Ngyngair Oedolion, ail yn Junior League ac wedi mynd i Twrnament Clwb Champs o dan 16.
Mae Urdd Gwyrdd a'r Clwb Sêr yr Urdd yn bwysig iawn i'r ardal. Mae Sêr yr Urdd yn yn glwb sydd yn cysylltu Arfon, Bangor a Sir Fôn at ei gilydd. Yym, 'dan ni'n neud clybiau yn Gaernarfon, clybiau yn Bangor ac yn Sir Fôn, a wedyn 'dan ni'n dod â nhw i gyd at ei gilydd i greu timau yym sydd yn cystadlu yn y Junior League yn Gogledd Cymru. Mae'r tîm mor arbennig a sbesial oherwydd yr ffaith 'dan ni mor agos fatha ffrindiau, wnawn ni wneud pethau tu allan i chwaraeon, wnawn ni fynd allan am fwyd, fynd allan i'r traeth neu fynd allan jyst fatha ffrindiau yn lle fatha tîm. Mae'n braf cael ffrindiau ar wahân i'r chwaraeon. Mae'r tîm yn hynod o bwysig. Yndi, da ni'n cael dod yma bob wsos i ymarfer. Maen nhw'n grŵp o ffrindiau arbennig i fi a dwi wedi bod yn ffrindiau efo nhw ers oes. O ran creu cyfleoedd a creu sêr, mae Clwb Sêr yr Urdd yn cystadlu yn y Junior League a mae hwnna yn cynghrair i dan ddeg at dan un ar bymtheg ac erbyn hyn mae'r mae'r merched tu ôl i ni 'wan, maen nhw wedi cystadlu o'r cychwyn 'wan i o dan un deg chwech. pan maen nhw isio dysgu a rhoid eu pennau lawr a canolbwyntio, a pan mae'n dod i'r gemau yn y ffeinals da, maen nhw, maen nhw'n benderfynol o isio ennill a isio perfformio. Mae'n neis gweld, gan bod nhw wedi bod efo ni ers oedden nhw yn blwyddyn un, blwyddyn dau, gweld y datblygiad 'na. Mae tair o rhein yn chwarae i dîm dan bymtheg Cymru, so mae jyst yn dangos bod, ia, bod gennyn nhw lot o dalent, chwarae teg. Mae cael y brofiad o chwarae i Gymru wedi bod yn anhygoel. Hefo Cymru, dwi 'di chwarae yn erbyn Ffrainc, Bath a twrnament yn erbyn timau fel yr Alban, Manchester Thunder, Birmingham Panthers a felly. Mae 'di cael chwarae Urdd i gyrraedd Cymru wedi bod yn jyst hwyl a jyst cael chwarae fo ffrindiau ar fore ddydd Sadwrn wedi bod yn helpu jyst i gael y games fewn, y trainings a mae cael y coaches wedi bod yn rili da.
Y gobaith wedyn ydi bod nhw yn yn cadw i fynd yn pathwê pêl-rwyd Cymru. Mae cysylltiad cryf rhwng Pêl-rwyd Cymru a Dreigiau Caerdydd, so gobeithio wedyn ella fydden nhw'n cael eu tynnu fewn i'r tîm Next Gen ac ati. Dwi'n hynod o falch o'r Dreigiau, yr unig tîm o Gymru sy'n cystadlu efo tîmau o Lloegr. Maen nhw wedi bod yn cystadlu yn hynod o dda season yma. Dwi'n edmygu Bethan Dainc gan fod hi'n chwaraewr bach fatha fi. Mae cyflymder hi yn cario hi jyst gan fod hi'n chwarae yn erbyn. y pobl tal 'ma, mae'n neud i fi feddwl bod fi'n gallu hefyd. Mae'n neis hefyd i ni yn y gogledd gallu mynd ar draws i gemau ffwrdd nhw yn erbyn Manchester Thunder ac ati a dod â bach o sŵn y Dreigiau i gemau ffwrdd nhw. Mae lot o rhein wedi dechrau hyfforddi 'wan, maen nhw'n helpu mewn gwersylloedd dros hanner tymor, gwersylloedd haf, pêl-rwyd, maen nhw'n rhoid yn ôl i'r Urdd, dan ni'n ddiolchgar iawn ohonyn nhw. 'Swn i'm yn synnu 'sa rhai o rhein yn neud joban dda o hyfforddi yn y blynyddoedd i ddod. Gobeithion fi am y dyfodol ydi cael cap i Gymru, cael chwarae i'r tîm cyntaf a gobeithio fatha chwarae yn yr NPL hefyd. Nod ni yn y dyfodol ydi gobeithio ennill y twrnament trwy Gymru Club Champs flwyddyn nesa, gan mi nathon ni ddod mor agos flwyddyn dwytha, ag Jyst cario mlaen neud fel ydan ni, cario mlaen bod mor agos. Gobeithio gael cyntaf yn y ddau cynghrair dan ni'n neud, ac jyst gobeithio cario mlaen i chwarae yn y dyfodol pan dan ni'n hŷn yn y cynghrair oedolion, a jyst dal i neud fatha dan ni'n neud rŵan. I'r Gwyrdd!